Aslynda ir öýlenmek erbet däl. Ha. Soňky nemäni gördüm men? Gümür Ýamyr. Aha. Süleýman. Selbi. Aha. Biraz şonda ir öýlenmek, giç öýlenmege şu temany açypsyňyz. Dostlar salam. Bu gün biz köne proýektimizi täzeden janlandyrmagy makul bildik. Sandy Plus, ýadyňyzda bolsa, bir döwürler şol at bilen ýazgy edýärdim. Onnoň bu gün hem biziň täzeçe görnüşdäki, täzeçe formatdaky ýazgymyzyň ilkinji myhmany Yklym, familiýaňy bilemok-da. Yklym. Yklym, Toý keşbi studiýasynyň ýolbaşçysy. dostumyz. Özem Sandeýiňem muşdagy. Ondan şoň üçin ilkinji myhman edibem Yklymy çagyrdym. Sag bol agam. Ondan esasy meň pikirimçe beýleki gepleşiklerden tapawudy, aýratynlygy Sandeý plusda Sandeý sowallaryndaky ýaly gelen myhman esasan maňa sorag berýär. Menem sorag bererin bir gumur-ýamyr ederis. Kän zada garaşmaň diýjek, esasy bir bir özara şeýle bir gürrüňdeşlik, erkin ýagdaýdaky, şonuň üçin menä dowamym uzak bolar öýdemok. Bolmasynam ýöne az bolsun, uz bolsun, gysgajykdan. Hawa. Hawa, sag bol birinji bilen-ä bize-de gezek ýetende diýeýin-le. Hawa. E şul işde nä? Wideo ugrunda. Indi, mysal üçin, sungat ugrunda diýelimi, ilkinji maslahatçyma Seniň beki bar, ana, iki ýeňiz tüweleme, kawiýje bar. Näme şu öten zamanyny aýtdyňa? Aý, şu adam, hawa, aý, indi şu adam maslahatlaşýas. Esasy, birtü ynanýan size. Dogry maslahat berýän ýaly, birtüýlek jüňk bolýar diýýän zatlaryňyz. Indi menem özümçe şeýle bir sorag düzen boldum. Ýöne bilemok olam näiligräk. Döwrebap diýeli, täze çykan diýelimi? SMM. Nähili garaýaňyz şuňa? Ine toýda SMM-şikler wideo alyp, ina bagşyny ýa sizi ina şeýdip wideo almaklygy. Ýa ýörite bagşylar indi kän, indi köpeldi. Beh, şulam ýany bilen getirýär-ow diýen bagşylam çykdy. Birtüli öň bu zatlary känbir gyzmaýan ýalak daşyndan bilýän surata düşmeni, düşmäni ýa wideo zat özüni aldyrmany halamaýan ýaly daşyndan göräýmäne boldum. Ýöne indi şolar ýanlary bilen getirýärler ýa diýipdirler, Siz nähili garaýaňyz? Nähili bir getirersiňmi senem? Iş şony bar-a çynymy aýtsam. Gaty kän wagt boldy, meň kelläme geldi şol. O wagtlar wapşe muny ýaly ýokdy. Hawa. Indi ýörite surata wideo almaga adam getirýärler diýýäňdä. Hawa. Aýw döwrüň talaby-da ol. Sebäbi sen kän toýa gitseňem bir goýup baraňok. Aý goýýanlaň. Goýýaň ol şony bir möhümmül zatdyr öýdüňok. Ýok. Hawa şo bir. Hökman goýmaly diýen düşünje ýok. Adamlarda şo goýmasaň toýuň ýok ýalak bolup. Hawa ýok. Görünýärmi? Ýok ýok ýok mende on ýaly ýok. Aý bäşden biri ýa goýulýandyr ýa goýulýan däldir. Ony ýaly hökman goýmaly diýen zada ýok. Olam indi bu döwürde barak köp Biznes köp ediljek bolýan işler bir gapdaly sosial media boldy-da. Indi şo taýda-da hökman bolaýmaly. Onnoň belki bu şo tarapdan seretseň meň minusymdyr. Her goýan baran ädimiňi goýmazlyk. Aslynda goýsaň Gyzykly ýaly adamlara goýup durmak, aktiwny bolmak gowy görýärler. Ýöne men beýle aktiwny bloger däl meselem. Bloger bolýan bolsam, Hawa. Asyl-a häzir bloger diýseňem dawalaşmaklar mümkin, ýöne men aktiwny däl. Ol belki minusdyr, ýöne seň ýaňky diýýäniň döwrüň özi diktowat edýär-dä. Hawa. Näme etmeli, näme goýmaly, onnoň dogrudanam sosial mediada aktiwlik üçin, Diňe aýdym etmek, diňe klip döretmek indi belki ýeterlik däldir. Belki şoň üçinem olaram zerurlyk bolany üçin şol ýörite adam tutup sýomka edýändirler. Sen näl, tutarsyňmy? Baam pikiriňde? Ýok. Men nähili pikir edýän diýsene, hemme zat maksimalno ýestestwennä bolmaly. Toýda. Ýaş saň adyny ýatdan bilýäňmi? Şuwagt sorasam, düýnki toýuň ýaş saň atlary ýa öňňunky toýuň ýaş saň atlary. Ýaş saň atlaram köplenç bilýän, köplenç bilemok. Bir tüýlük käte diňe indi hemme zat zametka bellenip ýa kontaktda bellenip esasy gerek adamlaryň bir tüýlük nomerleri ýatdan bilinýär. Boldy soň bir ýatdan bilinmeýän ýaly köp nomerler. Nähili diýsene, asyl men toýda däl gürrüň, ýaşlaň adynda däl gürrüň. Men asyl at ýat tutmam problema. Bä. Telewideniýeden barýan şeýle koridordan ýurduň iň belli alyp baryjylarynyň biri garşymdan gelýär. Goçmyrat gowumy diýip. Salowmaleýkim, gowmy ýagdaýlaryňyz? Ady gelenok diýýär. Şeýle gelýäs sag bol şu ýanyna gelýän çämi atda bilmedim de. Da. Ondan bolýa bolýa saga maýyş dedi sag bollaşdyk. Mhm. Ne kabinete barýan çämi ady indi şony atda şoň ady. Kimdiki aýa. Kime diýseň hem häzir diýen bolýa saňa diýjek. Şo derejede belli adam. Adyny aýtmaýyn ýöne soň geldi kerremi. Diýjek bolýanym şu, ýada gezek gelende huş ýok. Hä. Onnoň şoň üçin garşy-garşy seredenmi kem göremok. Hawa, indi toýda birtürli neme geldi däraý. Ýeke duýup özüň birtürli gördüňmi? Birtür ýeke ýeke duýmak nägeýlek diýip düşündirsemkäm. Birtür ýat ýalyk. Birtür seni gowy garşy almadyk ýaly ýa bir saňa kän üns bermeýän ýaly. Aý her hili ýagdaý bolýar hlim. Köpçülikde ondan belki bolandyr. Ýöne käbir toýlar boldy, meselem gijä galyp barýaň. Adamçylyk bolýar. Şonda giren badyňa eýýäm toý eýesiniň nägireligi duýulýar. Ondan bir ýazylýançaň ýarym sagat, bir sagat gerek. Olam saňa nemesi gowşamaly. Ol şonsuzam oň aladasy ýetik. Ondan belki ol diňe şo öňki aladasyny çykarýandyr senden. Olam mümkin, hawa. Ýöne bolubilýär, käbir toýlarda birhilek öz toýuň däl ýaly bolýar. Şoň üçin meň-ä maslahatym şol alypbaryjy saýlananda nähili toýdugy biraz seljerilse, meselem, käbir alypbaryjy restoranda has gowy bolýar, gapyda däl, käbir tersine. Ýa aýdymçy bilen nähiliräk aralary şony bir pikirlenseler. Ikisiniň arasy gowy däl bolup bilýämi? Mende ýok gowy däli. Ýöne belki bolýandyr ýa-da meselem Oňuşmaýan bagşylaň barmy? Mende ýok. Ýa bardyr öýdüp pikir edýäňmi? Ýok. Hemmesiniň arasy gowy. Gowy gowy hemmesiniňki gowy. Instagramdaky surat haçan çalyşýaň? Käwagt, käwagt pikirlenýän öň çalşasynam gelenok. Çalyşmaýmasam ol eýýäm Boldy oturtýan. Marka ýaly bolup galdy-da. Hawa. Ýa-da şony çalşar derejede bir gowy surata düşäýmesem. Kim düşüren kim? Ony Kerim Ibrahimow. Ha. Olam bir toýda düşülen. Ýöne indi ondan gowy surata düşerin öýdemok. Ha. Men ýaşaram aktýor. Alypbaryjylardan bir şolar ýalyrak bolsaň ýa bir şula gowy alyp barýaraý şuň bir zadyny alsam diýen düşünje boldumy indi? Indi ýaşyň indi ýaşaramok diýýäňdä. Hawa. Indi meňki geçdi diýýäňmi ýa bir normalny mentäk? Mentäk geçenok. Hawa. Mentäk geçenok. Men gaýta şu wagt bir ikinji dyhaniýaň açylmagyna garaşýan. Ýöne klasika hiç haçan ölenok diýara, ýitenok. Klasika gowy aslynda. Bilemok, men bara her kimde bir zat bar öwrenmäge. Hawa. Men başda esasy toý alyp barmaga orukdyran döwlet-de. Şoň üçin şu wagt nähili bilemok. Ýöne başda-başda köp zady döwlediň edýän, ulanýan sözlerini, äheňlerini gaýtalýardymmykam diýýän. Şu wagtam şeýle bolmagy mümkin ýa-da belki eýýäm özüme göräräk üýtgäp gidendir. Sebäbi on ýyl-a, on ýyldanam köp. Hawa. Onnoň. Kän maşgala paýlaşmana halaňzok. Aslynda göremok. Ýa gyzyňyzyňam suraty bolanda ýa arkadandyr, ýa köpçüligiň içindendir oba özüňiz bir tilsi tanaň diýýän ýaly. Men-ä tanaýan-da welin. Asyl oňarsaň goýmaly däldi-aý. Hawa. Ýa-da o neme, nemäni maslahat üçin jaň edemde. Täze ýylda maşgala suratlary düşürsek nähilek bor, her kimiň öýünde, öz ýolkasynyň ýanynda diýende. Birinji bilen saňa jaň etdim, senem ýok diýdiň, boldy şo tema şo taýda öldi meň üçin. Ýok, men aslynda oňarsaň goýmaly däl diýýän, goýbermeli, oň zyýany ýok, gadagany ýok-da, ýöne. adamyň özi çözmeli däl-aý. Ýok. Hökman goýmaly diýen zat hem ýok, hökman goýmaly däl diýen zat hem ýok. Ýöne goýýanlardan goýmaýan kän. Men ýöne näme üçin goýmaly däl diýip hasap edýän, men öz pikirim. Ilki bilen-ä men şol internetdäki öz sahypalamy işim hasap edýän. Şahsy sahypam däl şol meniň. Öz maşgalamyň sahypasy däl, köpçülige çykýar-a şol. Hawa. Ondan şol işim bilen maşgalamy kän garasym gelýär. Onda-da käwagt bir üýtgeşjek wideo surat bolsa guwanyp begenip goýýan welin, şony garyşdyrasym gelenok. Hawa, kän gabat gelemok. A soňam köpçülik her hili adamam bar. Şolardanam gysganýan, kä gowy däl adamlardan gysganybam goýamak belli bir derejede. Şu ýapyk akkaunt bolan bolsa meselem, bir ýigrimi-otuz adam bolan bolsa, hemmesinde göwnüm ýeten adamlarymy tassyklap kabul eden bolsam, arkaýyn hemme zady goýardym. Wideo, foto, sýomka, şu wagt muň ýaly. Adamlaryň köp isleg bildirýän döwri bolmandy öýdýän. Hawa. Toýam kän şu wagt meň pikirimçe hä? Meselem gapy toý diýýäde, toýuň bir gün öňünden ýene toý edýäler. Gowulygyň alamaty ol ýöne. Ýok, hawa. Toýa kän. Ondan bukja gördi diýip ýene toý, ondan halas geçdi ýene toý. Ýene ýere öýlenemsoň zat geçdä. Gidje, ay şo wagtlar 2008-nji ýylda öýlendim-dä men. Şo wagtlar çalaja bir oglan barýamyşyn zat diýip geň görülýärdi ýa-da bäbek çykdy, göni hudaýýolsy ýa toýy göni restorana eltilip bilýäňmi? Şeý geň, geň görýärdim şo wagtlaý bir bäbek, bäbek göni bir restorana eltilip aýdymly sazly eýýäm. Şo döwürler bilemok. Iki müň dokuz onunjy ýyllar başlady öýdýän göni restorany eltmek zat şolar ýalak. Öwrenişýäs ýöne hemme zada. Hiç şekeriň ýok. Siziň işiňizde esasy kyn zat näme? esasy kyn zat. Kyn zadam däl-de, jogapkärli, saklamaly. Mysal üçin, bir adamyň toýy seň eliňde-dä. Hawa. Şony gorap saklamaly-da. Toýdan soň başlaýar biziň işimiz. Hum. Hawa, şony montaž edýänçäň, gorap saklap, ýitirmejek bolup, Hudaýa şükür, Ýitirilibä ýitirilenok welin. Aslynda kyny biziňki. Jogapkärli. Jogapkärli. Ol syýomka etmek, toý almak oň işi kyn däl oň. Adamlar seni görende kim diýip tanaýar? Näme diýip tanaýar? Alyp baryjy, şo wagt. Owaz diýip tanýarlar. Owazyň alyp baryjysy. Köpçülige çykmagyny nägilep garaýaň? Arkaýyn gidibilýäňmi islan ýeriňe? Hawa. Hawa. Hawa, arkaýyn. Bazar bolsun, ýene bolsun. Men duýamak şo, belki seredişseler şeýle Goçmyrat, Myrat diýişseler. Goluňam owadanmy goluň? Goluň barmy, owadanmy goluň? Ýa olar ýaly entäk ösenok öýdýän, gol çekdirme. Kän üns çekibersem, belki birhili bolardym. Ýöne men duýamok şu köpçülige barýan-a, adamlaryň meni tanaýanyny duýamok. Şonuň üçin arkaýyn. Belki Halys ýöne barsa hemmek seredişip durýanlaram bar. Bardyram. Olar ine gitmegi kyn görýän bolmaklary mümkin. Näl bir adamlar bilen gatnaşygyň özüne görägi bolýaňmy ýa hemmesi bilen bir bolýaňmy? Ina boldy men Goçmyrat. Seň üçinem Goçmyrat, oň üçinem Goçmyrat. Ýa e şula ynjygragaý şuňa birazjyk şeýleräk baraýyn. Muňa arkaýyn baryp bolýar diýýän. Mahallaň bolýamy? Aý mysal üçin tapawudy ýok. Hemme bagşylar bolsun ýa bir dost ýarlaň bolsun. Sebit durmuşlara şeýle bir zat öwretdi-dä, islendik adam sylanmaga we bir şoňa sylanşykly şoň bilen gürleşmäge, gatnaşmaga mynasyp. Hawa. Halys şo bir bir nazly şunýalak. bir neme bolaýmasa, çägini bilmeýän bolaýmasa. Şoň üçin başda hemişe awans bilen, belki käte artyk gereginden artygam Hawa. sylag-hormat edilýändir. Ýöne soň tanaňsoň käbirinden gaçýaň, distansiýa saklaýaň. Şoň üçin käwagt Birhili ýüzi agyrrak adam bolsa-da, soň gürleşýäň welin, ýumşak biri eken. Ony ýalam bolubilýär. Ýa käwagt biri ýüzi açyk göräýmäge welin, ýa ýaňra, şuny ýaly bir hiç bir maňyzyňa batanok, ondanam daşlaşýaň. Ýöne başda hemişe awans bilen tanamaýan adamyňa bir şeýle sylag hormat gaty bir. Haçan sungata haçan geldiňa sen? Diýjek bolýam ol o sorag aslynda ne belaý? Şuň bilen tanşaýsam muň bilen tanşaýsam diýen adamlaňyz boldumy diýen dä indi bir onuň şu hakykatdanam şol men garaşyp duran häsiýetli Dogrudanam şolar ýaly adam eken diýen ýeriňiz boldumy ýa Aý nirden tanyşypdyryn-aý şunuň bilen. Seret. Nähili adam eken-aý. Biziň şo ýaşlygymyzyň ýyldyzlary Annuş Myratdurdyýew, Gülşat Gurdowa, Parahat Amandurdyýew, Kerim Gurbanalyýew. Hawa. Indi men obada ýaşaýardym-da, Arçmanda. Ine şo taýda maşyn ýuwýan. Maşynda aýdym diňleýän. Ine şulaň aýdymlaryny diňleýän. Men şo wagt biri gelip sen şular bilen soň gatnaşarsyň, çaý içersiň diýseler ynanmazdym. Pikirime-de gelenok, pikirem edemok. Indi tanyşyp gatnaşyp ýörse. Göz öňüme getirişimdenem gowy adamlar. Bir hili kiçi göwünlimi? Hum. Belki olaňam köpçülikde ýa käbir ýat adamlaň ýanynda ýapylyp bir hili özüni goraýan ýerleri bardyr. Hile. Bolýa-da. Hawa. Hemme hemme ýerde bir ýüzüň açyk bolsa-da ters düşünýärler. Şo baryp diýjegiňi diýip, neme dünýäki edip bolýarmyka diýýärler däli. Şo goranmaly ýerlerem bolýar. Onnoň ýok, ýöne şeýle bir ýakyndan tanşaňda, bir dogan ýaly hemmesi bilenem. Gaty begenýän şolary tanaýanyma, arkaýyn jaň edip bilýänime ýa jaň edýänlerine. Maroň toýunda alyp baryjy bolmaly keniňiz. Hawa. Jeren Nurdyýewa pahyram şonda. Olam bolmaly. Hawa. Ol ýaramany gelibilmedi şo wagt. Bilemok belki Ýagşymyradyň ilkinji toýlarynyň birimkän ýa şonda alyp baryjylyk. Maroň toýuny biz söňk edipdik. Näme sebäp? gelmediň. Maroň toýunda alyp barmalydyň gelmediň. Seret şo döwürler men ýalňyşmasam bir gabatlaşamyzda Maksadyň özüne-de düşündirip aýtdymmykam diýýän. Ýöne anyk ýadyma düşenok, aýtmadyk bolmagym-a mümkin. Ýöne aýdandyrynmykam diýýän. Şo döwürler ýaraman ýören döwürlerdi. Garawsyzlyk bardy. Şuwagtam ýok däl, dawleniýe. Ýöne o döwürdäki ýaly däl, Lisenýar Nyýaz ady edilýär. Ýöne gaty erbet galybilmän derejede ýarawsyzlyk boldy. Ýöne ol toý aslynda ýaňy aýdyşyň ýaly Jeren Nurdyýewa alyp barmaly eken. Men bir öňünden boýun alyp nemeden soň atkaz eden däl. Edil bir-iki gün galanda jaň etdi öýdýän. Halypa gelbilenak bolun, gaýrat et diýip. Ýöne men eger islemeýän bolsam, şo wagt. Ýok diýerdim ýaňy. Ýok diýerdim. Meniň ýetimde ýokdy beýle etmekde, ýöne şol hakykatdanam ýakyn tanaýanlar bilýändirler, bir döwür şeýle boldy, bir ýarawsyzlygym boldy. Ýa. Şo şo şeýle boldy şonda. Özüne ýalňyşmasam aýtdym. Ýöne ýene bir gabat gelemde hökman aýtjak. Şaýdy ýaýdan ýa. Toý keşbi studiýaň näme aýratynlygy bar beýleki studiýalardan? Siz nämäni esasy hasap edýäňiz, nämäni öňe sürýäňiz? Esasy. Aý bara, goçum, nädip diýeýin? aňyrdaky gelýän adama bagly. Mysal üçin, boldy şu toýy oglanlar alyp çykmaly, hiç zady ýok şuň. Mysal üçin diýenlere, boldy şony edip berip bilýäs. Hä, baha oňuşýanok. Baha oňuşýak o barada hiç zat ýok. gürrüň ýok. Diýmek, esasy zat bahata däl. Ýok, baha amatdyr-laý diýin-de, geliberiň arkaýyn diýin-de. Hawa. Onnoňam kameralar, kameralaryň soňky modelleri diýenýär-aý. Hawa, çetyr K aljak bolýas. Ýöne alanyň bilenem köp işte açybam baranok. Aljak bolýas diýmek. Ýok. Alyp bilýäňiz diýen alaňyz hakda. Ýok, alyp bilýäs. Çytyrka almak. Gürrüň çytyrka almakda däl, ondan ol çytyrka aýdyp tabşyrmakda gürrüň. Ol tabşyranyň bilen ýene iki işli bolýaň. Käkişiň nemerini açanok. Görenok. Görenok. Şol birazajyk kyn bolýa. Onda iki wariant edip bermeli bolýar. Adam ýamanlamda. Ýo. Waý bize gel diýemzok. Waý biz gowy alýas diýemzok. Bilemok, belki ýaňky diýişiň ýaly reklama kä üns beremzok. Möhümdirem öýdemok, özümçe. Ýöne etmeli. Toýdan toý gelsin diýäňde. Toýdan toý gelsin. Hawa. Goçmyrat seň toýuň toý keşi alypdyr. Göräýin-le. Boldy, gowy eken, gowy alýan ekenler. Toýy gowy alyndy diýende näme, nämesini üns bermeli? Her zadyň öz nemesi bar-da, mysal üçin, at gulak diýýäs welin, Erkek kişilere bir tizlik görner atgyllyk näme diýeňde aslynda. Ýöne aýallaň ynha iň gyzýan zady oňa tansam gerekgel zadam gerekgel kim näme atypdyr sypdyrmajak bolmaly kim näme getiripdir hawa onuň kakasy üçin kim gelipdir Goçmyradam gelipdir Yklymam gelipdir mysal üçin hawa. Onuň degi bir ýerde diýýär, Aý, şu iýbi çotyrkalary almak hökmanmaý diýýär. Wah, biz bar-a, dört sany, bäş sany ak bolup-a barýaň. Hawa. Bäş-alty ýüz adamlygam toý. Onnoň derrew-derrew bir alyp geçäýmeseň, ol haýsy birine bir iýip bolýança garaşygy, o iýip bolubam turup gidýär-ä onnoň ertesi gün. Biziň ýakamyzdan tutýar. Hany şol, şol adam bar diý. Ene sag bolsunlar. Gowy görýärler bir düşüren toýumyzy. Ýene dostuna maslahat berýärler, jigisine maslahat berýärler. Plan toý gördük, halamadyk diýibä şu wagta çenli bilemok, ýadyma düşenok. Garaz gowy ýaly. Ondan oglanlarymyzam alçagragy bar, içinde dombaragam bar. Oba. Esasy baryp bir toý ýeri bilen düşünişmeli-de. Sorag berýäň-ä, näme täzelik? Gelen nämä, myhmanlara näme täzelik diýýäň-ä? Täzelik, ine şu Sunday plus täzelik. Ýollaçda bam gelmeli myhmanlar. Ýollaçda çagyrylanlar ba bolýa diýip entek gelmedikler ba. Men Parahat Amandurdyýewe garaşýandyryn. Nesip bolsa. Sebäbi men gaty fanatdyryn bar Parahat Amandurdyýewiň. Birinji laýk basjak sen bilýän. Hawa. Parahat bilenem bolýa bolýa bolýa bolýa edýäsde hiç gabatlaşamzak. Hawa. Ondan Parahatam şol gelmelileň biri. Nesip bolsa ýazarys men ynanýan. Lima sag bol. Gürrüňdeşlik üçin, soraglaň üçin, jogaplaň üçin. Toýda görşüp duraly. Hawa, saňa sag bolaň. Toý keşbiňem alýan toý keşpleri kän bolsun. Howam, sag bol. Saňa rehmet. Şeýle bolsunda. Toýda görşeli.